Woyɛ resizing na woamoa work no anaasɛ woapoa work no na work no ayɛ tan. Meba bɛkyerɛ wo some saa three simple ways no, how to create a sky anaasɛ how to create a sky in photoshop without downloading ɛna how to resize work, how to resize work ɛna how to create your own brush in photoshop without use text ɛna ɛde a create brush no. wobɛyusu text ne ɛde ɛde akreti brush no wobɛtim de logo akreti saa type of brush no a meka no ɛnti sɛ wopɛ sɛ wohu biribi sei a yɛnkɔ straight to photoshop na menkyerɛ wo. Yɛbie yɛ photoshop no. Bi yɛ photo yɛ photoshop no one yɛ how to create sky nti yɛbɛbie yɛfrɛ no sɛn fresh page anaasɛ yɛmfa no sɛ woyɛ work wei how to create sky no sky no a ɛwɔ photoshop no gye sɛ wa start work bi dada na sɛ wopɛ sɛ wode sky atum instead of download some sky bi from outside photoshop or na wo download no online na wode aba abɛtum wei deɛ mekyerɛ wo ɛwɔ photoshop no inside Enti yɛbɛfa work bi de ato inside anaasɛ yɛ download bi anaasɛ picture bi de ato inside sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ simple ama yɛ. Wo woyɛ no straight wɔ wo fresh page no a ɛmma gye sɛ work bi da so anaasɛ woa create design bi kakra ansa na woyɛ a aba. Enti mekyerɛ wo, ma mempɛ backgrounds bi na memfa nkyerɛ wo sesie a. Ma memfa picture wei. Maame fa nto photoshop no mu. So wahu saa picture wei? Mede to photoshop no mu. Enti first of all no, yɛbɛ unlocke padlock na ɛda wei no so no, na yɛ duplicate no. Yɛbɛ duplicate no, control J wɔ keyboard no so. Nti control J na wakɔ edit. Wokɔ edit a, wohwɛ ha a, replace sky. So wɔn sɛ ɛyɛ just simple but nnipa bebree nim sɛ biribi saa wɔ but wei no ɛn wokɔ photoshop sisi ɛɛ wokɔ photoshop cs six a wonnya sisi twenty fifteen wonnya ɛstate firi photoshop sisi twenty twenty ɛna wobɛnya saa future wei sisi twenty twenty na wobɛnya saa future wei nti yɛmbie sky no wohwɛ ha yi sɛ yɛ a yɛwɔ couple of sky ɛwɔ ha yi sɛ sky bebree ɛwɔ saa adeɛ no so so woahu sɛ sky no akyingyi wohwɛ a woahu sɛ sky no akyingyi just simple sky no akyingyi just simple hwɛ afei wobie ha yi sei a sky bebree na ɛwɔ ha yi sei no a wobɛtumi atwi so de aka wo work no ho so woahu sɛ sky no akyingyi ɛyɛ just simple a nipa bebree wɔ hɔ a wɔn nim most of graphic designers no koraa wɔn yɛ advanced no most of them they don't know about this future in photoshop because they prefer downloading it from outside nti yɛbɛfa different sky sky no abu wɔ ha yi sei abu bebree wɔ ha yɛmfa different one aha yɛ baako so wɔn wei wo yusu portrait a ɛna wobɛtumi ayusu sɛ saa type of sky wei hwɛ wɔn sɛ wei so asesa ɛna wode to akyire so so a wode to akyire so so a ɛfete work no kama without sɛ ɛngya cut biara wɔ hɔ ma wonkɔ kɔfa eraser ɛmpepa biribiara wɔ hɔ Ɛngya cart biaa wɔ hɔ ɛmma wo. Ɛfete car ɛfete background no kama kama kama kama ɛfete background no kama. Yɛwie a yɛbɛfɛ yɛbɛsen afa ebia city city bi de atom na makyerɛ wo deɛ meka no sɛ ɛfete background no kama kama without sɛ ɛngya cart biaa wɔ mu no. Afei yɛn yɛn yɛnyi picture wei mfiri mu na yɛnkɔfa picture foforɔ. Ma menfa city city picture. Ma me download city na me nkyɛngyi me nkyɛngyi ne sky no na hwɛ sɛdeɛ ɛteɛ sɛ deɛ meka no wohu sɛ wei koraa deɛ ɛm sɛ yɛ ɛyɛ ɛyɛ So wahu? Enti wei mebe change background ayi eh, mebe change wei mebe replace sky no. So wɔn sɛ ma replace sky no. Ɛnkyɛ cut bia replace sky na ɛwɔ hɔ no pɛpɛɛpɛ. A replace sky na ɛwɔ hɔ no pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ. A replace sky no. So wahu? Simple a replace sky no simple. simple na a replace sky no simple koraa so wahu nti sky bi a ɔbɛ pick bi a ɛbɛ replace ne simple me wie a na ma kyerɛ wadeɛ sɛ ɔpɛ sɛ o control sky no a deɛ o ways a ɔbɛtumi a control sky no ɔn sɛ wei nso a replace no ɔn sɛ a replace no simple without sɛ angya cut bi a akɔ akɔ akɔsi wanwe a wonhu sɛ ɛyɛ replacement of sky ɛna yɛ replace no afei hwɛ adeɛ wopɛ sɛ edge no Wopɛ sɛ edges no emu biabia a, so wahu? Ɛno ara ne sɛ wo controle no wɔ ha sei. Ɛha yɛ controls. Wopɛ sɛ emu bright a, wobɛtumi acontrole acontrole no wɔ ha. Wopɛ sɛ wo scaling a, wobɛtumi ayɛ wɔ ha. Wobɛt wopɛ sɛ wo flip no a, wobɛtumi ayɛ ne nyinaa wɔ ha sei. Enti sɛ woreyɛ wo design bi na sɛ Wopɛ sky replacement anaasɛ wopɛ sky a, wobɛtumi a replace wo design no background no with this type of sky in in photoshop without sɛ, obi wɔ hɔ a na ɔnni internet koraa but ɔbɛtumi a use photoshop no deɛ de a replace sky. Yɛnkɔ number two, number two no yɛ how to create your own brush, how to create your own brush. Nti ma me create fresh page ɛwɔ photoshop, me create fresh page ɛwɔ photoshop. So wahu? Ma create fresh page no awie. Ma create fresh page no. This A4 sheet na me use. Enti A4 no, mɛbɔ text bi de ato so. Me use text na mede ayɛ ama wahwɛ sɛ wobɛtumi a use te ɛyi text. Ebi a ma mebɔ Randy. Mabɔ Randy no awie. Ma me resize Randy no anaasɛ ma me transform no. So wahu? Enti afei, mɛba ha yi sei, the same edit hɔ no ara, the same edit, the same edit hɔ no ara, na waba define as brush, define as brush, nti afei define as brush no wobɛtumi aname wo brush no ayɛ no Randy. Sɛ wahu, nti define as brush, ma create brush no awie, hwɛ adeɛ, me change brush no color no ayɛ no black, ansɛ a create brush no, sɛ wohwɛ so a, ansɛ me brush no na ma create no, Wahu sɛ ɛyɛ brush, ɛyɛ hard brush na ma create no, wei nyɛ soft brush, wei yɛ hard brush. Nti wo wo bɛ hwɛ wo brushes no mu a, wo bɛ hu sɛ brush a yɛ frɛ no Randy ɛwɔ ha yi sei, brush a yɛ frɛ no Randy. Sɛ wo nim sɛdeɛ yɛ si use brushes yie a, wei ɛbɛtumi a create so many things, wo bɛtumi de ayɛ nneɛma bebree. Wo bɛ wo nim sɛdeɛ yɛ si use brushes yie a, wei wo bɛtumi de a create nneɛma bebree. Wate aseɛ? Nti ma me nfa mmɔ so na ahwɛ adeɛ. So wahu? Ma menkɔ brush settings hɔ na menkyerɛ wo adeɛ. Hwɛ adeɛ. So wahu? Just simple brush ɛna yɛ acreate no. Wobɛtumi a use logo so so koraa deɛ acreate. Ma mempɛ some simple logo bi na yɛmfa nyɛ brush no. Some simple logo. Ma me use saa, ma me use saa adeɛ wei na memfa nyɛ. Wei sei no picture bi sei ni sɛ wopɛ sɛ wo use a ma me zoom in na hwɛ control wobɛmia control anaasɛ wo mouse no wo scroll mouse no a ɛbɛ zoom in de ama wo na wayi background no de afiri hɔ sɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi ahu ayi wo background no a ɛwɔ hɔ no nti afei sɛ wahu ma menyi picture no baako mfa mfiri hɔ meyi wei de afiri hɔ. Nti wopɛ sɛ wo turn wo logo into brush na sɛ woyɛ design na sɛ wopɛ sɛ wode toto background no as water mark a, this is way a wobɛtumi a create wo own brush de ayɛ wo template anaasɛ wobɛtumi de ayɛ wo work. Nti afei, yɛawie this part no, yɛbɛkɔ define as brush. Ma me n zoom no kakra. Afei me zoome no kakra. Afei yɛbɛkɔ edit ne yɛakɔ define as brush na mayɛ no H. Ma name mu brush no H. Nti afei wobɛhu sɛ brush no da hɔ. Wei yɛ brush. Brush na ma create no. So wahu? Nti ma menfa me brush no, me click brush no so a, ɛno na ɛbɛba. So wahu? Simple brush na ma create. Woba ha yi sei a, wohu sɛ brush na ɛda hɔ no. Brush na ɛda ha yi sei no. H brush na ɛda ha yi sei no. So wahu? Simple brush na ma create wɔ ha yi sei no. Wei yɛ tips, more tips, wei yɛ simple simple tips a most designers nnim wɔ Photoshop mu. Wei yɛ just simple simple simple tips a wosua photoshop a most of them nnim. Mo most no ara nim sɛ ɛyɛ just about designing. Wei yɛ simple tips a wobɛtumi de aka wo design ho. Simple simple tips a wobɛtumi de aka wo wo design ho. Wei yɛ simple tips. Enti afei yɛnkɔ number three. Number three yɛ resizing. Number three yɛ resizing of work. yɛbɛ resize work there are most of them a ɔmo ɔmo ntumi resize work no whilst a ɛyɛ in photoshop format ɔmo ntumi resize work no whilst in photoshop format obi wɔ hɔ a ɔbɛ flatten no ansa na work no amoa nti yɛnkɔ straight ne yɛmpeke PSD file. Yɛmpeke PSD file na yɛmfa nyɛ yɛmfa nyɛ yɛ work yi a meka sisiɛ yi. Yɛmfa saa work wei. Se wɔ ho. Ɔn se wei layers ni nyinaa wɔ work no mu. So wohwɛ mu a layers ni nyinaa wɔ mu. Nti wɔ abira layers ni wɔ mu no, work ne size no, wokɔ image a work ne size no, wei yɛ pixels, yɛnkɔ inches, 4 by 4 inches. Yɛba abɛyɛ work no, yɛfɛ nsen, ten ten by four feet yɛba abɛyɛ work no ten by four but work no wohwɛ work no ayɛ four ɛyɛ four by four inches which is ɛyɛ square nti yɛba abɛyɛ no ten by four inches anaasɛ six by four inches yɛnyɛ no six by four inches nti work no mɛbɔ seventy two wɔ soro wobɔ seventy two no wɔ soro a ɔn sɛ aseɛ no so atɛn ne ayɛ seventy two obi wɔ hɔ a obɛyi chain no afiri so anaasɛ link no obɛyi link no de afiri so. wobɔ 72 no a ɛbɛsesa. Enti afei sɛ mepɛ sɛ meyɛ no 6 by 4 a, mɛhwɛ aseɛ no, wohwɛ aseɛ no a ɛwɔ sɛ wodi kan hwɛ baabi a ɛbɛkɔ kɛse no, wodi kan bɔ 48, 6 by 4 feet yɛ 48 by 72, nti mɛdi kan abɔ 48 no. So wahu? Mebɔ 48 no a, afei meba abɛtene mu ama no ayɛ kɛseɛ. Menim sɛ adeɛ wei ɛbɛkyere w'adwene, most of them na wokyerɛ wɔn a, ɛkyere wɔn adwene. Nti me me me tɛne no. Ɔn sɛ sɛ wo bue work mu sei a anaa sɛ ɛyɛ kɛseɛ wo resize no ama no ayɛ kɛseɛ a resolution no ɛwɔ sɛ ɔte so yɛ no 72 na afei wabɔ wo size no 48 nyɛ saa sɛ wo machine no nyɛ strong enough a resizing no ɛbɛkyɛ anaa sɛ wa create more templates a ɛbɛkyɛ ansa na wo work no a resize ebi a na wo wo machine so nyɛ fast nti mɛ mɛ mia wei no so na afei ma transform work no So wɔn ho? Nti se ɛyɛ forty eight by forty eight nyɛ four by four biem. Ɛnyɛ four by four inches biem. Se wɔn ho? Nti wobɛ wobɛsen aba na waba canvas wa change size no wɔ image hɔ na wie no wopɛ sɛ wotene work no mu a na waba image na wɔbɛfa canvas size. Canvas size no. Ebia na ɛda inches anaa pixels anaa dɛ any other yɛfrɛ no sɛ size format biara ntsi afei top no wɔakyɛngye down no ewie ayɛ no forty eight ɛwɔ sɛ ɔdi kan kyɛngye aseɛ no di kan hwɛ sɛ ɛbɛ fete a ntsi afei yɛ yɛbɛbɔ seventy two no ahyɛ mu so wahu na afei wabɛ clicke one side wopɛ sɛ ɛmu bie kɔ this ɛyi ɛmu bie kɔ right a wobɛ clicke right ɔn sɛ first na ɛyɛ sei First na ɛda middle a spread sei nti wopɛ sɛ ɛkɔ one side a ɛno ara ne sɛ wa click this side wopɛ sɛ ɛba left a na wa click a wopɛ sɛ ɛbie kɔ down a na wa click top wopɛ sɛ ɛbie ba top a na wa click ama arrow no akɔ appoint top nti ɛno bɛba down nti afei wopɛ sɛ mepɛ sɛ ɛmu bie kɔ this side so wahu so ɔn sɛ work no mu abie ɔn sɛ work no mu abie work no mu abie just simple Ɛbeyɛ simple nti afei wo work no yɛ portrait a wei me yɛɛ no ɛyɛ square nti afei ɛwɔ sɛ me spread work no nyinaa me kyerɛ wo sɛdeɛ ɛsi just resize no we wo pɛ sɛ wo spread work no ɛma no nyinaa bɛtɔ so a it is up to you how to wo pɛ sɛ wo arrange no the way a wo si yɛ wo ankasa wo work no wo na wo nim sɛdeɛ wo bɛsi arrange no wɔ so ama no afele portrait no nti sɛsɛyi ɛni sɛ wo bɔ work ɛma no moa biom. Ɛnni sɛ wobɔ work ma no ba with the same format yi a makyerɛ wo sɛsi yi a, wobɛtumi afa saa work no, wobɛtumi afa saa way no so na wa resize wo work. Sɛ w'ani gye adeɛ yi a yɛ, lesson yi a yɛyɛ yi ho a, wobɛtumi a subscribe wɔ aseɛ hɔ ama, wobɛtumi a subscribe na wa like. dɛ na ɔakɔmɛntse wɔ aseɛ hɔ sɛ ɔnntse biribi ase a na ɔakɔmɛntse wɔ aseɛ hɔ ntsi for now no sɛ w'ani gye ho a wobɛtumi asɔskraibe wɔ aseɛ hɔ wobɛtumi asɔskraibe wɔ aseɛ hɔ ama yɛ sɛ ebɛyɛ a any video bi a ɛbɛba biara no wobɛnya ntsi mede Nyame egya mo yɛbɛhyia the next lesson no yɛde yɛ next lesson ɛnkyɛ yɛde next lesson ɛbɛto mu sɛ ɛbɛyɛ a mobɛnya more lesson about this photoshop lessons no mo bye bye.